Salam hormatly adamlar bu gezek esas temamyz brend arhetipleri. Töweregimizdäki adamlara seredip göreliň. Her kimiň her hil häsiýeti bar. Kimdir biri ýumşak, ýuwaş bolýar, ýene biri mert, doň ýürek, başga biri agras ýa-da şadyýan. We her kimiňem öz häsiýetine görä belli bir durmuş stili bar. Kimdir biri klassik stil halasa, başga biri dowamly sportiwne geýnip, hereketli durmuşda ýaşamak isläp bilýär. Arhetip düşünjesi hem edil şony, ýagny adamlary häsiýetlerine görä kesgitlemek üçin ulanylýar. Kompaniýalar hem brendlere häsiýet berip başlanda adamyň şul aýratynlygyna esaslanýarlar, sebäbi geçen gezekki epizodymyzda hem aýdyşymyz ýaly, biz kesgitli bir harakteri bolan brendleri halaýas we köplenjem şolaň önümlerine isleg bildirýäs. Iki müň birinji ýylda Margaret Mark we Kerol Pirson brend häsiýetlerini döretmegiň bir sistemasyny düzýärler, ýagny olar psihoanalizdäki arhetip teoriýasyny ulanmagyň normatiwlerini kesgitleýär. Şeýlelikde, brendlere häsiýet bermek epesli aňsatlaşýar we şol ýyldan bärem brend arhetipleri diýlen düşünje bar. Awtorynyň düzen sistemasyna görä jemi on iki sany arhetip bar, olar durmuş ýörelgesi babatda dört topara bölünýär. Bir toparyň esasy ýörelgesi erkinlik we üstünlik bolsa, başga bir topara risk almagy we belli bir ugurda ussatlaşmagy ýörelge edinen arhetipler girýär. Käbir arhetipler kollektiw, hökman biri bilen bile bolmaly, durmuşy diňe söýgi, şatlyk bilen ýaşamaly diýlen pikir bilen hereket etse, başga bir topar muňa bütinleý ters gelýän ýa-da gabat gelmeýän dünýägaraýşa eýe bolup bilýär. Meselem, aşyk arhetipini alyp göreliň. Bu arhetip adyndan hem belli bolşy ýaly duýguçyl. Bar dünýägaraýşam diňe söýmek, söýülmek, lezzet almak bilen baglanyşykly. Raffaello, Magnum ýa-da Victoria's Secret ýaly brendlere üns berseňiz, söýgini, duýguçyllygy öňe çykarýandyr. Dowamly şeýle temalary öňe sürýändigi üçinem bular romantizmiň serişdelerine öwrülip gitdiler. Gündelik durmuşdan mysal bereliň. Meselem, söýüliň ýanyna Twix ýa KitKat bilenem gidip bolýar. Ýöne pikirlenip görseň, Rafaello bular ýaly pursatlara has gowy gelişýän ýalydyr. Näme üçin beýle? Sebäbi Rafaelloň uzak ýyllaryň dowamynda alyp baran brend strategiýasy şeýle. Arhetipy romantik. Şol sebäpli biziň kellämizde döreden obrazam şolar ýaly. Arhetipleriň duýguçyllyga bütinleý garşy bolanlary hem bar. Mysal üçin, lider arhetipini alyp göreliň. Duýguçyllyk onuň sözlüginde-de ýok. Lider üçin iň esasy ýörelge üstünlik, tertip, disiplin. Mersedesiň adamlaryň aňynda döreden obrazyny bir pikir edip görüň, lider, elit, agras, brendiň sloganam şolar ýaly, The Best or Nothing. Mahabatlaryny dolanýan sözlerem, saýlap alýan obrazlaram şolar ýaly. Şol sebäpli Mersedesiň adamlaryň kellesinde döreden düşünjelerem şol elitlik, ähmiýetlik bilen baglanyşykly. Beýleki arhetipleriň hem hersiniň özboluşly häsiýetleri bar. Edermen arhetipi mydama göreşe, kämilleşmäge çagyryş edýär. Wäşi arhetipi diňe keýp alyp ýaşamagy öňe sürýär. Ak ýürekli arhetipi durmuşa mydama gowy tarapdan seretmegi ündeýär ýa-da dörediji arhetipi mydama bir täzeçilik döretmeli diýlen pikir bilen ýaşaýar. Indi şu ýerde bir sorag ýüze çykýar, ýagny. Brendingde hökman arhetipler ulanmalymy? Ulanmasa bolanokmy? Muňa şeýleräk jogap bereliň, Ulanmasa bolýar. Dünýäde maşyn sürmänem ýaşap bolýar, ýa-da hökman öýde däl, köçede ýatyp tursa-da bolýar. Ýöne maşynyň, öýüň bolsa has gowy. Brend arhetipleri babatda-da jogap şolar ýaly. Eziz brend bilenem biznes edip bolar, güýçli brend bilenem. Ýöne belli bir harakteri bolan brend bilen adaty brendiň tapawudy uly. Biznes perspektiwasyndan seredeňizde, klient gözünden seredeňizde. Şeýlelikde, bu soraga anyk jogaby diňe kompaniýalaryň, işewürleriň özleri berip biler. Brend arhetipleri ýeke-täk sistema däl. Bu teoriýa döremezinden öňem käbir uly kompaniýalar brendleriň harakterini saklaýardylar. Ýöne arhetipler harakter döretmegi iň aňsatlaşdyrýan sistemalardan biri. Biz bu epizodymyzda olar barada diňe gysgaça düşündiriş berdik. Bu babatda has çuň maglumaty Kerol Pirson we Margaret Markyň Rüte şol temada ýazan kitabyndan tapmak mümkin. Häzirlik çozsa size ýetirjeklerimiz şulardan ybarat. Indiki tapgyrlarda görüşýänçäk, hoş wagtyňyz!